Herr Minister, léif Nathalie Jacoby, zënter engem Mount hei Direktesch am CNL. Dir Dammen an Dir Hären, léif Leit, déi Dir iwwer Livestream zougeschalt sidd, a léiwe Francis Kirps, jo, de Servicepräis ass dëst Joer anescht. Wéi soss. Ech sicht eraus aus där laanger Rei vun 28 Präisser, déi zënnt 1992 mam Roger Manderscheid sengem Papagei um Käschtebam ugefaangen huet, mee datt haut manner, dat läit awer manner um Laureat, dem Francis Kirps, oder u sengem Wierk Die Mutationen, Sieben Geschichten und ein Gedicht aus dem Verlag Hydre Edition, An ass och net direkt e Verdingscht, deen d'Fondation Servais sech op den Hutt schreiwe kann. Et huet vill méi mat engem Virus ze dinn, deen eis Pläng an eise Kalenner gehéiereg duerchenaner gerëselt huet. Als alleréischt waren d'Membere vum Jury betraff, déi sech net wéi soss hei am Haus treffe konnte fir d'Shortlist opzestellen an op eng Videokonferenz hu missen zréckgräifen. Dass si et trotzdeem fäerdeg bruet hunn, mat nëmmen engem Mount Retard e Laureat ze bestëmmen, ass eng Leeschtung. Hinnen all an hirer Presidentin Jeanne Glesener dofir e grousse Merci. Leider konnte mer domat den traditionellen Datum vun der éischter Juliwoch fir d'Remise vum Prix Servais net méi anhalen. An elo huet Corona eis eng zweete Kéier e Strich duerch d'Rechnung gemaach, mee mam Engagement an der Bereetschaft vum CNL, fir nei Weeër wéi dem Livestreaming ze goen, hu mer haut de Präis trotz kënne mer haut de Präis trotzdeem iwwerreechen an dofir och hinnen der neier Direktesch Nathalie Jacoby, hirem Virgänger Claude Conter an dem Marc Siweck an alle Mataarbechter e waarme Merci. Och d'Plackett vum Servais-Präis 2019 un d'Elise Schmit gouf fäerdeg, dank dem Asaz vum Madou Servais. An Dir braucht eis just e Wiertchen ze soen, da kritt Der en heemgeschéckt. Fakt ass awer och, dass vun deenen 10 Leit, déi haut den Owend derbäi sinn, an deenen hoffentlech villen um Livestream, keen esou schnell dës speziell Zeremonie vergiesse wäert, wou amplaz vun Aluedungen Ausluedungen hu musse verschéckt ginn. No e puer Joer kréie se vläit e Sammlerwäert an d'Literaturarchiv kann da stolz sinn, wann et nieft villen Aluedungen och eng Ausluedung huet. An den Auteur, dee mer haut éieren, kann an zwéin oder méi Jore soen, Ech war deen, deen de Servais-Präis an aller Stëll kritt hunn. Dass déi Zeremonie vun haut anescht ginn ass, sech verännert huet, kënnt engem bal vir wéi eng ganz besonnesch Zort vu Mutatioun, iwwer déi e Schrëftsteller wéi de Francis Kirps schreiwe kéint, dass eng Verwandlung deen Handelsreisenden zum ellenen Käfer, deen um Réck läit a mat de Bee struewelt, verkomme léisst, Och keng Mutatioun, déi aus enger winzeger Méck e risegen, onbehollefe Student mécht, deen net weess, wou e mat senger Kierperlechkeet hi soll. Neen, hei geet et vill manner kafkaesk zou. D'Remise vum Prix Servais 2020 ass eng Mutatioun, déi am helle Liicht vun enger Krisesituatioun de Wäert an d'Bedeitung vun der Literatur a vum Literareschen ënnersträicht a betount. D'Literatur gehéiert nämlech trotz oder grad wéinst Corona zu eisem Liewen. Si gëtt eis am Ëmgang mat Onerwaartenem eng spezifesch Sensibilitéit a stäerkt. A wa mer et haut fäerdeg bréngen, déi Asiicht eriwwerzebréngen, dann ass d'Fondation Servais an hirem Rôle. An an deem Sënn ass déi amputéiert Iwwerreechungszeremonie fir de Schrëftsteller Francis Kirps näischt Verkrëppeltes, mee eng duebel Auszeechnung. Him eis häerzlech Felicitatiounen an eis beschte Wënsch fir säi weidere Wee an der Literatur, awer och fir seng Gesondheet.
Als Presidentin vum Jury ass et mer eng Freed, Iech eis Begrënnung fir d'Auszeechnung vum Buch virzeliesen. Die in die Mutationen geht Francie Kirps von bekannten literarischen Vorlagen aus und gestaltet sie neu.

Mir maachen dat dës Kéier e bësselche manner feierlech. Den Diplom steet hei, du hëls en herno mat. Normalerweis géif et elo eng Bees ginn an esou weider. Dës Kéier ass dat net de Fall. Duerfir awer net manner häerzlech d'Iwwerreechung vum Prix Servais.

Do sinn ech och méi no. Jo, ee schéine gudden Owend Iech heibannen an hoffentlech och enger hei Leit dobaussen. Ech fannen et jo wierklech extrem traureg, wann ee geéiert gëtt an kann een dat net esou zelebréieren, wéi een et verdéngt hätt. Zumools et net deen eenzege Präis oder déi eenzeg Auszeechnung ass, déi Der dëst Joer elo scho krut oder vläit nach kritt. well der jo och op der Shortlist sidd vum Buchpräis an och eben den europäesche Präis krut. Ech héieren nach ëmmer en Gescha, ah nee, dat dat bass du, jo, pardon. Ech, dat ass interessant, well um kulturelle Plang war de. Dem Kafka seng Verwandlung huet bëssen mäi Joer dëst Joer begleet. Ech hat schonn ugefaangen, ech mengen dat war an der Chrëschtzäit, wou ech dem Ian McEwan säin The Cockroach gelies hunn an dunn koum d'Verwandlung am TNL. An elo Är Mutatiounen, wou ech mech herno gefrot hu ween da elo bei weem d'Idee geklaut hätt fir et ëmzedréinen, ob Dir beim Ian McEwan dat geklaut hätt oder ob hien dat bei Iech ofgekuckt hätt, well do nämlech och et drëms geet, datt eigentlech en net e Mënsch als Käfer erwächt, mee e Käfer als Mënsch, an dat och am Brexit-Kontext, wat ech eng ganz flott Approche och fonnt hunn. Ech hunn elo net zäitlech iwwerpréift, wéi een Text elo éischter do war. Ech mengen Ären, jo genau. Pardon, da esou wéi ech dat och verstanen hat. Jiddefalls gesäit een do, wéi wichteg et ass, esou Texter erëm opzeschaffen. Well, bon, kafkaesk ass déi Situatioun jo, déi mer elo kennen, souwisou. Mee och souguer, wann een deen doten Text kuckt an och wann déi Interpretatioun jo éischter ëmmer d'Roll vum Papp kucken an d'Roll vun der, vun der Schwëster am, am, am Text, mee eigentlech jo och d'Roll vun deem Kranken, deen ausgegrenzt ass aus der Gesellschaft. A wa mer kucken, a wéi enger Situatioun mer am Moment sinn, wou een, dee krank ass vum Corona, ganz séier ausgegrenzt gëtt, mam Fangerupegewise gëtt, fënnt een do ganz sécher och eng ganz Rëtsch Parallelen. An esou ass e Wierk wéi Äert, wou Der Iech ausenanersetzt mat Auteuren, deels ganz bekannten, och vläicht e bësse manner bekannten, déi an déi Texter erëm op eng zäitgenössesch Aart a Weis interpretéiert, fand ech extrem wichteg, well Der och déi Auteuren erëm an Erënnerung bréngt a se an en aktuelle Kontext setzt. An dofir sinn ech der Meenung natierlech, dass dat en ganz gudde Choix ass, wéi ëmmer, a Félicitatioune vu ganzem Häerze fir Äre Präis. Ech kann awer och net an enger Situatioun wéi déi, an där mer haut sinn, net e puer Wuert iwwert d'Kulturzeen am Allgemengen an och natierlech Äre Secteur, dee vum Buch, verléieren. Mir haten d'Assisen elo uganks der Woch. An bon, ech widderhuele elo net alles, wat ech do gesot hunn, mee et ass e Fakt, dass de Kultursecteur ass een, deen op där enger Säit extrem gelidden huet an deene leschte Méint an op där anerer Säit awer och een, deen de Leit ganz vill gehollef huet a ganz vill present war an d'Buch do ganz virbäi, well vill, enfin wat ech esou héieren hunn a mengem Entourage, ganz vill Leit d'Liese mol sech erëm méi Zäit geholl hu fir ze liesen, d'Buch erëm méi fir sech entdeckt hunn. an an och vill sech rëm wierklech dem physeschen Objet Buch zougewannt hunn an ech hoffen natierlech, dass dat, dass dat bleift, dass dat net verluer geet a mir als politesch Responsabel sinn natierlech och absolut gefrot fir alles drun ze setzen, dass d'Kultur hir Visibilitéit behält, hir Roll behält. Mir brauchen Iech Kulturschafend absolut, net nëmmen an dësen Zäiten, mee grad an dësen Zäiten an. Duerfir hu mer eng ganz Rëtsch Saachen en place gesat. Mir hunn, leider hu mer net vill, mir hunn mengs just eng Schrëftstellerin, déi am Intermittence, am Artistestatut dran ass, mee mir hunn dee Statut ugepasst gehat. Mir hunn am Programm Neistart eng Rëtsch Aiden och virgesinn, wou Theatere kënnen zesummeschaffen mat Auteuren, fir Saachen op d'Been ze stellen. A wat ech ganz flott fannen, dat ass, datt sech och elo endlech eng Schrëftstellerassociatioun gegrënnt huet, fir wierklech och e richtegen Lobbyist ze si fir Är Rechter an e formellen Dialogpartner fir ons an do och eng Ënnerstëtzung am breede Beräich. Dofir Voilà, dat hei ass, war, et war mir awer wichteg, och den Owend hei ze sinn, dat hei mat Iech ze deelen, fir ze soen, d'Kultur ass nach ëmmer do, d'Kultur muss och geéiert gi fir déi, déi, déi Präisser, déi, déi et eebe gëtt an deem Beräich, déi och ervirsträichen d'Qualitéit vun der Aarbecht, déi gemaach gëtt. An Dofir Merci all deenen, déi hei sinn, déi dat hei méiglech gemaach hunn, déi eis nolauschteren an natierlech och der neier Direktesch vum CNL, där ech elo déi éischte Kéier an hiren offiziellen Funktiounen hei begéinen. E grouse Merci, dass dat heite méiglech war.

Léif Kulturministerin, léif Germaine Goetzinger, léif Memberen vun der Fondatioun Servais, léif Jeanne Glesener, léif Nathalie Jacoby, léif Interesséiert dobaussen a virun allem léiwe Francis.

De Stoff huet hien aus der Weltliteratur, mee hien huet dëser Matière première seng eegen onverkennbar Ingrédienten bäigemëscht. Dobäi ass eppes ganz Neies, Originelles a Säfteges erauskomm, wéinst deem mer haut de Francis Kirps feieren. No Planet Luxembourg a Klasse 77, zwee Bicher, déi ech immens gär gelies hunn, virun allem wéinst dem dach éischter ongewinnten Humor, deen op all plakativ Klischeeën verzicht an dofir ëmsou méi dem Francis seng onendlech a frenetesch Fantasie zum Virschäin bréngt. Fantasie ass wuel d'Stéchwuert, fir dem Francis säi literarescht Schafen ze synonymiséieren. Mir liewen an enger Zäit, wou d'Welt ëmmer manner ronddréint, wou sozial, ëmweltbezunn, politesch an elo ganz aktuell och gesellschaftlech Themen ëmmer méi Plaz an eisem Alldag an doduerch och an der Literatur anhuelen. De Francy léisst d'Realitéit, d'Aktualitéit an d'Gesellschaft net virun der Dier, Am Géigendeel, si sinn d'Piliere vu sengem literareschem Schafen. Hie beweist an all eenzel Erzielung säi schaarfe Bléck op eis Ëmwelt an eist Ëmfeld, ouni de Lieser mussen mat der Nues dran ze stoussen. Wa säi Schleek an der Geschicht. Die Schnecke an der Wand rifft, Ich bin eine, pardon, Ich bin eine freie Schnecke und lasse mir von niemandem nichts vorschreiben, an da stierft, sou seet dat méi iwwer eis Mënschen aus wéi sou munnech analytesch Gesellschaftskritik. An awer ass et seng Fantasie, déi Salz a Peffer vun dësem delikate Plat sinn. Iwwerhaapt sinn et och Déieren, déi am Francis senger Narratioun omnipresent sinn an déi eis e ganz kaleidoskopesche Spigel entgéinthalen. Et ass awer net de moraliséierenden Zeigefanger, deen hei ervirgehuewe gëtt. Et si Messagen, déi ganz nonchalant, mol frech, mol witzeg, awer ëmmer stëmmeg vermëttelt ginn. Och wa mer am Recueil Mutationen oft an enger Welt vun Déieren eis erëmfannen, sou ass et awer dat Mënschlecht, dat am Virgrond steet, eis Schwächten an eis Onzoulänglechkeeten, eis Virurteeler an eben och eis Dommheet. Dem Tucholsky säi Léiw brécht aus dem Zoo aus an dru sinn d'Judde schold. Beim Francy ass et de Bier, deen aus dem Berliner Zoo fortgelaf ass an iwwer An iwwerall ass dann ze liesen, Der Bär ist da und wer ist schuld? Die Migranten, wählt die AfD. E wichtegen Aspekt, deen d'Perséinlechkeet vum Francis sengem Schreiwen ausmécht, ass déi empathesch Approche, déi sech duerch sämtlech Erzielungen zitt. Et kann een der Mek Sumsa hiert Leed als Mënsch absolut novollzéien, sech mam Schleek a senger Angscht virum onberechenbare Mënsch identifizéieren, dem Bléck vun den Ziegenwölfen aus dem Weltall op d'Spezies Mënsch folgen an dem Tom säi Verlaangeren no der Léift vum Hond Cassis noempfannen. De Fransi gëtt senge Protagonisten, egal a wénger Liewensform se optrieden, eng Stëmm, där ee gutt nolauschtere soll. De Fransi ass e Geschichtenerzieler. Deem brauch ee keen Adjektiv virdrun ze setzen, well Geschichtenerzieler alles inkorporéiert, wat de Begrëff ausseet. Spannung a Witz, Intelligenz an Inhalt, sproochlech Kohärenz a Fantasie natierlech. De Francy ass e Jongleur vu Figuren a vu Wierder, vun Nimm, vum Raum a vun der Zäit. Alles passéiert an enger Souveränitéit, fräi vu Platitüden, voller Déift a gläichzäiteger Liichtegkeet. Ech wëll elo hei net op all eenzel Geschicht aus Mutationen agoen, mee erlaabt mer nach e ganz besonnesche Luef un das Modell auszeschwätzen. Et ass net just d'Originalitéit fir dem Mérimée senger déidlecher Statu Liewen anzehauchen, déi mech begeeschtert huet, mee virun allem den elaboréierte Schlëff, deen de Francy dëser Erzielung verpasst huet. Hei begéine sech de Présent an de Passé, sproochlech wéi narrativ, an do verweisen ech gären nach emol drop, datt de Français deenen, déi keng Stëmm hunn, eng gëtt, hei net just der Skulptur, mee och enger Fra, déi deemools an op ville Plazen haut ausgebeut ginn. Virun allem mat dëser Geschicht beweist de Francy och eng enorm Räifheet, Hei ass e Stéck Literatur entstanen, déi an hirer Kohärenz op allen Niveauen iwwerzeegt a beréiert, well s'an hirer Form innovativ duerchduecht ass an eis vill iwwer de Mënsch Francy erzielt. De Fransi ass nämlech och e reegelrechten Ambassadeur vun der Literatur. Mat Mutatiounen erënnert hien en net just a mécht Loscht op d'Klassiker vun der Weltliteratur, mee och wann hien net präisverdächteg Geschichte schreift, ass et d'Vermëttlung vun der Literatur, där hien seng Zäit schenkt. An dat mécht si net aus der Héicht vum berüchtegten Elfenbeintuerm eraus, mee um Terrain bei jonke Schülerinnen a Schüler, déi net mam gëllene Läffelchen am Mond gebuer sinn. A Schreifatelieren, an deene Freed um geschriwwene Wuert erwäch gëtt, wou déi Jonk d'Chance kréien, hir Gefiller a Gedanken op Blat ze bréngen, ouni Drock vu Benoutungen. Dat selwecht gëllt fir d'Bün, op där de Fransi zënter Éiwegkeete slammt, Poetry Slam, e Genre, deen ebe virun allem beim méi jonke Publikum groussen Uklang fënnt. An zu wat dat féiere kann, dat gesi mer jo haut. De Fransi huet säi Beruff als Schoulpsycholog un den Nol gehaangen, fir sech senger Passioun ze widmen, Dozou gehéiert och Courage. E Courage, deen de Francy eben och a senger eegewëlleger Literatur beweist. Am Fong geholl wiers net du, mee däi Buch de Gewënner, hunn ech dech Francy soen héieren. Dat mag wuel sou sinn, mee ech si frou, dass du et bass an net d'Buch, deen de Präis entgéinthëlt, well bei dir, léiwe Franci, weess ech, datt mer nach laang, datt mer nach laang net op der leschter Säit ukomm sinn. Nach emol meng allerhäerzlechst Felicitatiounen. Merci.

Déi Fro, déi ech déi leschte Méint relativ oft vu Journaliste gestallt krut, ass, wou ech mech da grad befonnt hätt, wéi ech den Uruff krut, datt ech de Prix Servais gewonn hätt. Wéi wann déi Plaz op iergendeng Aart a Weis magesch opgeluede wier. Ech hunn dann ëmmer gesot, op enger Cafésterrass op der Biederplaz, op der Terrass vum Mister Dixon, fir genau ze sinn. Wat ech elo an Interviewen am Radio net gesot hunn, war, et soll jo léiwer keng Reklamm maachen an der Press, mee ech mengen, et ass hei awer ok. An et gëtt jo just zwee Caféen do an de Rockhals, deen hat nach zou, well et war jo direkt nom Lockdown. Bon, et war tatsächlech souguer déi alleréischte Kéier säit dem Lockdown, dass ech op enger Terrass souz, Ech hat do op mäi Bus gewaart an ech hu mer geduecht, schéint Wieder, ech drénken e klengen. A wéi ech do esou viru mech higedreemt oder gedöst hunn, ënnert de Beem op de Bieder platzt, huet mäin Handy vibréiert. An do war d'Jeanne Glesener, wat mer matgedeelt huet, datt ech de Prix Hervé gewonn hätt. An op där Plaz, an där, dat war méi wéi just e bëssi surreal. An du sinn ech nach gefrot ginn, ob ech de Präis dann och akzeptéieren. Dat ass warscheinlech eng Formalitéit, mee jo. A wéi ech dunn erëm agehaang hunn, du hunn ech mer geduecht, an elo? Ech konnt jo schlecht ufänken, do um Dësch ze danzen, wie weess, ob dee mäi Gewiicht supportéiert hätt. An du souz ech do mat engem Dauergrinsen an enger euphorescher Energie, mat där ech net wousst, wat ech sollt ufänken. Ech souz also do fir u mech hinzegrinsen, bis d'Leit op den aneren Dëscher e bëssi komesch gekuckt hunn. A wéi ech gaang sinn, hunn ech du mat engem Honnert-Euro-Schäin bezuelt, deen ech säit dem Mäerz a mengem Portemonnaie mat ronderëm geschleeft hunn, well ech aus dem Automat krut. An hu jo dunn ugefaangen, mat der Kaart ze bezuelen. A wéi ech du rabezuele gaang sinn, hunn ech dem Jong einfach en Honnertel ginn. Du sot, Et ass gutt esou, hues Drénkgeld. An du hunn ech mech u sengem Gesiichtsausdrock erfreet an du hunn ech mäi Bus geholl. Allez, elo wéi ech e bëssi rof war, do hunn ech mech natierlech selwer dowéinst verlannt. An ech weess och net, ob ech dat elo aus purer Generositéit gemaach hunn oder éischter esou wéi een sech selwer pëtzt, ne, fir ze kucken, ob et real ass, fir sech ze gewësseren, dass een net dreemt. Naja, all Kéier, wann ech déi Deeg do no mäi Portmonni gekuckt hunn, du war den Honnerter net méi do. Dat heescht, dat war dann de Beweis, stëmmt also wierklech, jo. An dat war dann dat, den Ufank. Ech wollt net ze vill vum Buch schwätzen, et ass jo scho gemaach ginn, awer vun der, jo, Ried. An ech drénken, ech hu mer mäi Waasser matbruecht, ech ginn och ëmmer esou dréchen, wann ech muss schwätzen viru Leit. Ok, maja wéis du bësse méi spéit vum Germain d'Placke krut mat de Riede vun all menge Virgänger, bon all, ech mengen bis 2009 ass et zréckgaang, déi krut ech eben fir mech ze inspiréiere fir déi Ried hei, an do hunn ech dem Nora Wagener seng Ried gelies an ech hu gemierkt deem ass et genau sou gaange wéi mir. Hatt hätt sech am Ufank wéi e Kichelche gefreet an dono hätt et sech duerch Oh Merk, lo muss ech eng Ried halen. An dat hat et dann ni gemat. An jo, same here, ech hunn och nach ni eng Ried gehal. Ech hu schonn, schonn wierklech scho vill op Bühne fir Poetry Slam, Lese, Bühne, Moderatioun, Cabaret an déi Klassiker. Awer keng Angscht, ech maachen dat elo net zum Thema vu menger Ried hei, wéi een eng Ried schreift. Dat wär e bëssi wéi wann ee géif e Roman schreiwen iwwer en Typ, dee probéiert e Roman ze schreiwen. Dréint dann am Krees. Ech maach ech dat letzten de Sprong 20 Joer bal zréck an am Fong mäin éischten Optrëtt viru Public, dat war hei am CNL, wou ech d'zweete Präis vum Concours littéraire national gewonnen hunn. Ganz jonk war ech deemools, 18, 19. An ech weess nach, mäi Gedanken deemools war, ech hunn nach ni richteg viru Leit geliest, viru ville Leit. An et war deemools esou, oh jee, ech muss viru Leit liesen, viru vill Leit, gëtt dat eppes? A wat soll ech soen, et huet wierklech Spaass gemat an et ass och super gutt ukomm. An ech hu festgestallt, dass dat mer ze leie schéngt. Ech war ni am Theater, an der Schoul, an esou Gruppen. Ech hu ni geduecht, dass dat eppes fir mech wär. Gell, ech hu mer, du schreifs, du verkeefs deng Bicher, bon, mee do hunn ech ebe gemierkt, dass dat mer Spaass mécht an dass ee einfach och eng Interaktioun mat de Leit hues, déi s de net hues. Bon, ech hu jo deemools och nach näischt publiéiert gehat, gell, just fir d'Studentenzeitung, hunn d'Leit scho freck gelaacht, déi dat geliest hunn, mee dat war net fir un engem Public liesen. An do hunn ech dann also geduecht, dat ass awer eppes, wat ech wëll maachen. Do hunn ech e bësselchen zu Lëtzebuerg no Optrëttsméiglechkeete gesicht, a déi waren zimlech dënn geséit, also net grouss. Ech war kee publiéierten Auteur, a bon, do hunn ech iwwer d'Grenz gekuckt, an do ass an Däitschland grad de Poetry Slam e bësse méi grouss ginn, an Do hunn ech elo einfach emol e Mail geschriwwen, fir fir eng Kéier fir d'éischt souwäit ze sinn, zu Bonn. An ech si frëndlech empfaange ginn. Ech hunn déi éischt zwee, dräi och gläich gewonn. An an du war ech, du bass an där Zeen ukomm. Dunn hunn ech zwar och net méi esou gewonn, also net ëmmer. Do kommen dann déi Kéieren, wou s wou s de mengs, hei cool, ech hunn dräimol gewonn. Ech gewannen déi véiert Kéier och mat neien Texter an da gees de ënner. Jo bon. Op jidde Fall, ech sinn dann eben an Däitschland gaang an ech hunn, ech hunn do, ech sinn an dee Circuit erakomm an ech hunn effektiv dunn net méi als Schoulpsychologe geschafft. Ech sinn ersetze gaang, well dat sech gutt accordéiert. Du hues relativ vill, du kanns eben eng Woch fräi huelen, fir an Däitschland ze goen, da sinn ech erëm eng Woch hei an esou weider. Bon, an ech sinn do an eng Zeen erakomm, déi dann effektiv esou vun 2004, 5 un ugefaang huet ze explodéieren, richteg, wou s de fir d'éischt viru 50 Leit opgetrueden bass, da virun 100, da virun 200, ass ëmmer méi grouss ginn, ëmmer méi ginn, ëmmer méi professionell. An ech hunn do dat fonnt, wat mer hei e bëssi gefeelt huet, Gläichgesënnter a mengem Alter. An ech war du selwer Member vun enger Lesebühn ginn, ech sinn a quasi ganz Däitschland ronderëmkomm, Mir hunn och eng Literaturzeitung gegrënnt mat Kollegen zu Bonn, den Exotik, vun 2005 bis 2015 existéiert huet, all zweemol d'Joer, wou mer einfach gesot hu, jo, firwat ëmmer Verlagen nolafen, firwat éiweg ëmmer nëmme Réckschléi kréien, komm mer grënnen eis eege Literaturzeitung, mer publiéieren eis Texter do an déi Texter vu Leit, déi och opstriewend sinn, déi mir gutt fannen aus der Slam-Zeen. An dat hu mer gemat. An du war ech eben eng Zäit zu Lëtzebuerg net méi weider present. Ech krut och net vill mat, wat hei gelaf ass, éierlech gesot. An an Däitschland huet et, wat meng Intentioun am Fong awer vun Ufank u war, well, bon, Podieslam optrieden ass cool an du léiers immens vill bäi iwwert d'Schreiwen an iwwer de Public un sech. An dat, wat awer mäin Dram ass a meng Idee war, dass en däitsche Verlag mech fënnt oder ech ee fannen, An dat ass dann och geschitt. An et sinn ebe puer Verlagen op mech opmierksam gi, virun allem déi, déi an där Zeen, parallel zu där Zeen dunn entstan sinn. A jo, dat war net Luchterhand, Rowohlt an esou weider, mee bon, éischter eng bis zwou Ligaen drënner. Mee bon, dat sinn och professionell Strukturen. A fir direkt bei e grousse Verlag, do muss ee ganz vill Chance oder Talent oder e gudden Agent hunn. An ech war am Fong och zefridden esou, well do ass och manner drop bei deene Grousse vun der Branche, wou ech e puer Leit kennen, déi do waren. Do muss d'Buch sech da wierklech gutt verkafen, soss bass de erëm fort, da bass de erëm bei engem klenge Verlag. Bon, an jo, do hunn ech e bësselchen den Text verlooss hei. Gutt. An du koum bal, du, du, ech hunn e puer Poteaus laang gemaach, esou bis 2011, du war ech fir d'lescht bei Däitsch Meeschterschaften dobäi a säitdeem méi sporadesch. 2012 koum du mäin éischt Buch Planet Luxemburg beim Verlag Keifer an Däitschland eraus an du sinn ech erëm zréck zu Lëtzebuerg ukomm, well dat Buch gouf awer besprach an den Zeitungen an esou weider an du huet et och ugefaangen, dass ech effektiv vu Schoulen invitéiert gouf fir Schreifworkshops an ech hunn net méi missen ersetze goen a sou Saachen. An ech hunn dunn och déi Saachen, déi ech an Däitschland am Fong geléiert hunn, als den eenzege Lëtzebuerger do an deem Circuit, ech hunn probéiert, dat hei ze maachen, elo net direkt e grousse Poetry Slam, mee Lesebühnen, déi méi kleng Formater. Ech hunn 2011 mam Claudine Muno, mam Christian Habeben hei d'Lesebühne gegrënnt, déi elo d'nächst Joer hir 10 Joer feiert. Da hoffe mer, dass mer dann iergendwou kënnen optrieden. An ech hunn einfach och gesinn, dass et hei nei Leit gouf, déi och nei Formater probéiert hunn, Leit, déi grad vun der Uni erëm koumen, Et sinn Impossible Readings mam Luc Caregari, mam Nora Wagener, Des Oeuvres mam Isabelle Jung, mam Jeff Schinker organiséiert an What in Progress mam Nathalie Renvaux. Dat heescht, ech hu gemierkt, hei gëtt et awer och Gläichgesënnter, gell, ongeféier a mengem Alter. An dass hei, dass eppes geschitt, gouf nei Editeuren hei, Black Fountain, Hydre, Capybara, wann ech elo mol richteg hunn. A Pays Luxembourgeois goufe nei an d'Liewe geruff, och vun esou enger jonker Ekipp. An do war meng Mutatioun am éischten Heft dran, dat war 2016 oder 17, déi Mutatioun. Heescht, ech war den Éischten. Mee ech gleewen net, datt den Ian McEwan dat geliest huet. Dat heescht, dat geet, mir hunn dat einfach parallel, ne. Ech hunn ee vu menge Lesebühnekollegen, de Christian Bartelt zu Bonn, deen hat et och parallel zu mir. D'Mutatio-, d'Verwandlung mit anderen Tieren, dat war dann e ganzt Héichhaus, wou den Här vum zweete Stack sech ëmmer erëm an e Walross verwandelt, dat war nach méi Comedy wéi mäin. Jo, also nach net ze laang, ech hat elo hei, ech sinn op der Säit 3. Geet et, Greg? So mer Bescheed. Ech, nee, mee ech sinn et méi gewinnt esou ze schwätzen, grad wann et eng Ried war, ech hu mech awer elo net getraut hei aus dem Stegreif esou Et ass jo meng éischt Ried. A wou war ech? Jo, bon, ech hunn einfach gemeet, bougéiert eppes hei an da kanns du erëm dovun en Deel si. Gell? An dat anert, déi Erfarung hunn an Däitschland, dass dat dat méi professionell ginn an alles, du muss einfach esou e bëssi déi Ochsentour matmaachen an du däerfs der dann och net ze schued sinn. Du, heiansdo liest de mol virun ganz wéinege Leit, dat kënnt och vir, du muss elo zeréckfueren oder Als Party dono all Awoch Slam ass emmer méi professionell ginn, war emmer manner Party an an do koum och en Niveau wou ech duech ganz no uewen dat dat geet net duer. Dofir hunn ech och net d'Motivatioun fir do zwee 300 Optrëtter am Joer ofzeräissen an esou an ech hu mech dunn wierklech och mat menge Bicher also op déi Carrière méi konzentréiert. Dat anert maan ech ëmmer nach, dat ass awer wierklech elo e bësselchen net méi esou vill. An 2016 koum dunn eben mäi Roman raus wou ech och vill Fräiheeten hat an ech hunn einfach gesot, ech schreift elo net de grousse Jahrhundertroman an du scheiters, mee ech schreiws e Roman aus dem Point de vue vun engem néngjärege Jong, e Punkrockroman. An dat ass einfach, du war ech wierklech hei zu Lëtzebuerg ukomm, well dat ass hei wierklech gutt ukomm an et gouf vill Rezensiounen, vill vill besprach ginn an eigentlech ëmmer positiv. An dat ass och e bësse schued eigentlech fir d'Kuerzprosa. Esou e Roman, dat ass einfach, dat ass méi, net? Als Oden huet e Roman geschriwwen, dass du fänks mat engem Kuerzgeschichteband un an dat gëtt einfach, verkeeft sech manner gutt, dat ass besser fir virzeliesen, esou Formater. An e Roman ass einfach, dat gëtt méi valoriséiert, dat ass ok, mee et ass e bësse schued fir d'Kuerzgeschichten, wat ech ëmmer gär geliest hunn a wou ech gär mat geschafft hunn. Jo, an du nom Roman, du war, du war meng Idee, ech man elo net Blinds Luxembourg Volume zwee bei, bei mengem Verleger an wann ech elo wär de Moment fir vläicht zu Lëtzebuerg eppes ze publiéieren, et waren zwee Verlagen, wou, wou ech geduecht hunn, et ass eng Méiglechkeet, een dovun, do hunn ech kannt, dat war de Jan Toffoli. An no laangem Gespréich mat him, dat war am Rockhaus no dem Désœuvré, eng Kéier och, wéi een sech esou gesäit, do hu mer driwwer geschwat an an hie sot, hie wär interesséiert, hien hat mech eben och gefrot, fir bei d'Cahiers bäizekommen als Auteur, hie wär interesséiert, mee hie wëll effektiv, jiddere brauch och Konzept, roude Fuedem, net eng labber Usammlung vu Geschichten. A baséiert op d'Mutatioun, déi scho bei de Cahiers war, hat ech dunn d'Idee, fir dee Konzept ze maache mat de Mutatiounen. A mer ware relativ séier eeneg an do hu mer dann och, ech hat e klengt Zäitfënster, esou Juli bis Oktober, wou ech dat do misst bummbum. A dat war och dann einfach genau esou gutt, well ech konnt net ze vill zweifelen oder esou. Ech hunn dat einfach do gemat, datt mer fir d'Bicherdeeg erauskréien. Jo, an, an, an dat war dann d'Geschicht vun de Mutatiounen. An dat héiert, elo kommen ech zu dem bësse méi Blues-Deel vum Text, dat héiert sech jo vläicht u wéi wann dat ëmmer alles no Plang an um Schnürche gelaf ass. Dat ass et natierlech net, du weess jo ni am Viraus, wat geschitt. An du kanns vill Pläng maachen, déi meescht klappen net. An heiansdo, et ass wéi gesot, ech hu elo mäin éischten Optrëtt war um CNL an doraus ass meng Poetry-Slam-Carrière entstan am Fong. Dat ass vu kengem geplangt gewiescht, dat ass einfach esou geschitt, gell. An ech hunn deelweis einfach mengem Feeling, mengen Intuitioune gefollegt, datt ech duecht, hei an Däitschland, do entsteet elo eppes mam Poetry Slam an do kann een och net just d'Büneliteratur, mee do entsteet elo nei richteg Literatur, eng nei, net grad eng nei Form oder eng Revolutioun, well se jo post alles, mee eng nei Approche zur Literatur. An do hunn ech dat elo matgeholl an Elo hunn ech gesinn, hei zu Lëtzebuerg beweegt sech och eppes. Wéi gesot, mir hunn d'ALL gegrënnt, mer probéieren erëm fir eis Rechter anzetrieden an esou weider an eeben dat Ganzt nach e bëssen ze professionaliséieren, wat eeben zu engem klenge Kader wéi Lëtzebuerg schwéier ass. Du verkeefs hei net genuch Bicher. Mer mussen no bausse kucken, wa mer genuch Bicher wëlle verkafen. Jo, mee et war deelweis eng Ochsentour an et ware Réckschléi, wou s de dech da frees, firwat maachen ech dat, weess de, firwat net relax beruff. Moies em 8 opstoen, owes em 4 heem kommen, egal. Al hei ass eppes, wat ech am Fong ageklamert, Ayez vun de Réckschléi, dat war Planet Luxembourg, dat hat schonn ee Kölner Editeur mech fonnt op enger Liesung, wou Kollege vum och waren, de Muschel Verlag, an deen hat mech schonn 2009 gehollf fir dat Buch ze maachen. An Jo, do ass den Topaj ganz kuerz nodeem de Kontrakt ënnerschriww ass, e faillite gaang. An net well en net genuch Bicher verkaf huet, mee en hat souwuel d'Vermöge vum Verlag wéi och säi Privatvermöge verspekuléiert. Alles op eppes gesat. Da kriss de sou eng Mail, hei, sorry. An jo, do hunn ech dann e Joer gewaart, bis ech erëm Loscht hat. An du hunn ech et beim, zu Braunschweig beim Andreas Reifer Verlag ënnerbruecht, wat och alles iwwer E-Maile gaang ass am Ufank. Also mir hunn eis weider guer net vill gesinn. An dat hunn ech ni bereit. Do sinn déi éischt zwee Bicher erauskomm an Dat heiten ass elo zu Lëtzebuerg. Dat wär och einfach eppes gewiescht, wat fir esou en däitsche Verlag net esou interessant war. Dat huet einfach am beschte bei Hydre gepasst. Lo konnt ech och op franséisch Auteuren zréckgräifen, op englescher an esou weider. Sou, elo komme mer zum Schluss. Net, datt ech iech ze vill langweilen. Et ass eng Mutatioun, déi net erwähnt ginn ass, an dat ass eng, déi mech betrëfft an déi hei duerch de Prix Servais komm ass, déi Visibilitéit, déi s de bemol doduerch kriss, dass elo net grad vun null op honnert, mee virdru war et elo halbwegs bekannt an sou enger Blos, an da bemol, wupp, da bass de an den, ne, da bass de vir an den Noriichten. An ech hoffe mol, dass ech d'selwecht bliwwe sinn, mee du gëss bemol einfach vun Leit vu baussen anescht gesinn, also souwuel déi genesch Well déi meng Carrière scho méi laang verfolgen, dat manner, mee virun allem Leit, déi direkt duerch dee Präis op mech opmierksam ginn a wou ech hoffen, datt se elo och meng aner Bicher vläicht kafen. An do hunn ech einfach festgestallt, den Impakt vun dësem Präis hei, dee geet wäit iwwer déi kleng Bubble vun eiser Literaturzeen eraus, wou wierklech am Fong jidderee jidderee kennt. Et ass eng vun de ganz seelene Kéieren, wou Literatur de Wee an de Journal vun rtl fënnt oder op d'éischt d'Säit vun enger grousser Dageszeitung. Also einfach vill, vill méi eng grouss Bün fir Literatur. An da kenne bemol friem Leit dech op der Strooss. Also dat war déi éischt aacht Deeg esou, dono war et erëm gutt. Awer du bass dann awer jo Katapult, gëss des eropgeschoss an Dat ass elo ech déi deen op deen et fält, mee ech hoffen, dass dat och einfach fir d'ganz Literatur gutt ass, datt mer emol e bësse gesi ginn an esou weider an datt mer net an eise Kummeren doheem sëtzen, datt mer eppes maachen, datt mer och op Leit zouginn mat deene Liesebühneformater, mat all deene Saachen, datt Literatur net iergendwéi esou e Mauerblümchen ass tëschent all deenen anere Konschtrichtungen oder wéi et se gëtt. Jo, an jo, et war e komesch Gefill, well ech wëll wéi all Auteur, Museker oder oder Kënschtler jo visibel sinn an op der Bühn stoen a a meng Saache verkafen. Awer dat ass esou séier gaang an bon, elo hat e Kolleeg mer, de Gast Gröber, deen hat mer felicitéiert, deen huet mer e gudde Rot ginn, dee sot, hei, Felicitatioun an esou weider a looss dech net mëll maache vun deem Rummel. An ech hunn alt probéiert, net méi mëll ze ginn, wéi ech virdrun och war. Awer, wéi gesot, dat ënnersträicht einfach, wéi wichteg et ass, dass et awer esou Literaturpräisser gëtt. An de leschten Aspekt, do ass elo schonn driwwer geschwat ginn, Fir mech sinn all déi Texter, déi ech do gemaach hunn, ech parodéieren näischt dovun, fir mech sinn all déi Texter iergendwéi iergendwou wichteg a mengem Liewen oder a mengem Schreiwe gewiescht. A wat mech am meeschte gefreet huet, ass, dass d'Leit sech dann d'Notatioune kaaft hunn an dono no de Virlage gesicht hunn. An ech hunn all Text, deen ech do geholl hunn, dee gëtt et och am Internet, et si jo lauter relativ al Texter, an dee vum Wulff an dee vum Prosper Mérimée gëtt et och op Däitsch, dat war fir mäi Lektor wichteg. Dat heescht, kann ee sech déi Texter einfach siche goen an Dat heescht, am Fong sinn et zwee Bicher. Et sinn d'Mutatioune vu mir an et ass esou eng eklektesch Anthologie vun aacht verschiddenen, néng verschiddenen Auteuren. Jo, Roodkäppchen huet keen Auteur. Dat heescht, da kann ee sech am Fong zwee Bicher an engem liesen. An deem kascht Geld an dat anert kascht näischt. An esou, jo, do bleift mer elo, ech drénken nach e Gläschen Waasser dotëschent. Net ganz, e Schlupp Waasser éischter. Et muss jo präzis sinn, sproochlech, deem Beruff. Jo, hie geet. Alain, bleift mer eigentlech just nach fir meng Ried mat enger Salvo vu Mercien ofzeschléissen. Dat heescht, wéi scho gesot, Merci un d'Fondation Servir, datt et dee Präis iwwerhaapt gëtt an un de Jury, datt se mech ausgewielt hunn. Wat hu mer hei? Merci un de CNL, wéi ëmmer. Et ass wierklech extrem wichteg, déi Roll, déi Der spillt, soulaang ech mech erënnere kann, Dat ech hei dobäi sinn. Dir waart och den éischte lëtzebuergeschen Exot-Abonnent hei 2000, wéi mer et ugefaangen hunn. Do hunn ech den Här Virto kennegeléiert iwwer E-Mail, wou ech d'Rechnungen ëmmer geschéckt hunn. Ween hu mer dann hei nach? Merci, jo, Hydre-Edition, mäi Verleger, de Yann, fir déi vill kreativ Fräiheet, déi ech hat an ech konnt dat Buch wierklech maachen, wéi ech, wéi ech mer dat virgestallt hunn. Merci, d'Valerija, wär léif. A Merci, Greg, fir d'Musek. Merci Sam fir do ze sinn an de Poetry Slam hei higeluecht ze hunn, well dat war awer een, fräi geschwat mam Mikro esou, hu mech dat elo net getraut. An e ganz wichtege Merci un den Anselm Left, mäi Lektor, dee sech wierklech eragehaang huet An deen och einfach, ech hat em geschriwwen, Wëlls de Ferienjob? An jo, an e war einfach mat där selwechter Begeeschterung dobäi wéi ech, an doduerch krut mer dat wierklech an där Zäit hin. An en allerleschte Merci dem Virginia, dem Kurt, dem Franz, dem Prosper, dem Heinrich, d'Marie-Louise, d'Ingeborg an den HP fir d'Inspiratioun. An dat war dat. Ech wollt elo am Fong cool sinn an da mäi Paltong ofdoen, fir den Text ze liesen, deen ech elo nach liese muss. Wëlls de elo scho spillen? Ech hat geduecht, dat wär vläicht eng, ech kucke mol, wéi vill Auer et ass, ech duecht, wär vläicht eng, och eng interessant Dramaturgie, dass du 20 op. Bei Facebook stoung, géif bis hallwer zéng dauere gereckt. Da hu mer nach eng gutt Stonn, fir ze improviséieren. Jo, mer jammen. Dat wollt ech schonn ëmmer eng Kéier maachen. Bon, ech hunn nach en Text, ech muss en elo net onbedéngt ganz virliesen, et ass en Inédit, wéi ech gefrot gouf aus dem, dat kënnt a mengem nächste Buch, dat nächst Buch heescht Eber im Nebel an dat kënnt am Mäerz 2021 bei Satyr Verlag an Däitschland zu Berlin raus. Dat wor scho vu langer Hand am Fong geplangt an d'Mutatioune waren dotëscht gemaach ginn. Ass et dann net ze langweileg oder muss iergendeen op säi Bus oder esou? An jo, dat heescht, dat ass mäin nächst Buch, Eber im Nebel. Do hunn ech elo den éischte Schwong schonn aus dem Lektorat zeréck. Dat sinn Texter, déi am Fong virun de Mutatiounen entstan sinn. Al déi aner hunn ech elo Deadline bis Dezember fir ze schreiwen. An hien huet och festgestallt, ech hätt en Alleinstellungsmerkmal do, Déiergeschichten. Dat heescht, gëtt e Buch mat relativ vill Déieregeschichten, ënner Titel Als er von hier an nun anderen Wesen, wahrscheinlech behält sinn och dass eng Geschicht mat Aliens, alt erëm, an eng mat engem Gespenst, bon, an en plus en Text handelt vun enger realer Saach, also vu menger Famill ënner anerem, déi zwar ni virkënnt, ausser zum Schluss, an ech hunn elo net dobäi stäerft, dass am Fong ech sinn op d'Idee komm, et gëtt esou eppes Afterbite géint Mustikestéch. An ech hat mer dat eng Kéier duergemat, jo, Feeler, da krut ech dann d'Saarland an d'Nues an duecht, ha, dat ass eng Drog. Mä also, ech hu soss, ginn ech ëmmer ronderëm an da kënne vläicht eng Kéier probéieren, mee dat däerf ee jo hei net. An et ass eeben, ma et ass einfach e relativ liichten Text, ech duecht, dat wär dann och fir den Ofschloss besser, wéi, jo, dass eis an. E kënnt an eng Anthologie Gegenentwürfe, dat ass e Best-of vu Rheinland-Pfalz-Literatur. An do hu se elo dann och d'éischt Kéier eng Kéier e Lëtzebuerger dobäi, also mech. An dat ass merci Jérôme Jaminet, deen huet dat agefädelt, well hien huet deem Typ d'Buch ginn, Typ vun SWR 2 oder esou. An déi wollten zwar do, ech mengen, si hu keng Rezensioun gemaach, mee hien huet et awer gutt fonnt, huet e mech gefrot, fir do matzemaachen. Kucken, ob dat nächst Joer en anere Lëtzebuerger do däerf matmaachen. Ech hu mech gewonnert, datt se et geholl hunn, well den Text ass e bëssi albern, The Afterbite Diaries.

Ähm, ja, et ass am Fong eng Kazegeschicht. Von dem einsamen Spinnennetz, das ich im Flur entdeckt hatte, erzählte ich aber lieber nichts, sonst würde sie sich nie mehr zurück nach Hause trauen. Und wer sollte dann auf meine Eltern aufpassen? Etwa ich? Mit meiner Schwester kommunizierte ich in diesen Tagen nur über Facebook. Das Telefon hatte ich ausgehängt, sonst rief sie alle fünf Minuten an, um zu fragen, wie es der Katze ging.

Breck, Du wolls scho rëm. Sou, spill du an dann, mee dann si mer net am Protokoll. Wie soll mat maachen? Du bass de Chef. Jo, ma dat kléngt awer sou, jo. Sinn der dann nach dobaussen do? Dobannen, bei iech mengen ech, also virum Livestream. T'ass och egal, kann een jo bei Youtube kucken, da kënnen d'Leit sech et andeelen, gell, an der Mëttespaus. Sinn och, déi aner Deeg gi méi kuerz, gëtt elo esou eng rasant Entwécklung no ënnen, also esou wéi bei Drogen eben ëmmer. Dann drénken ech awer nach eppes. Wann ech net esou vill schwätze géif, géif et och méi schnell goen no tëscht. Mee ech hu lo Cabaret gemaach, do hunn ech dat net gedäerft, do hunn ech ëmmer misse beim Text bleiwen, dat huet mech nach besaat. Tag 3 Ich hatte nicht so gut geschlafen wie gehofft, draußen war die ganze Nacht ein Gefauche und Gekreische gewesen, wie von einem Hexensabbat, der außer Kontrolle geraten war. Offenbar hatte die Katze die Shebaköder gegen einen hungrigen Marder verteidigt.

Freet mech scho ganz vill, Francis, dass deng Carrière hei am Centre National de Littérature ugaangen ass an dass de do Loscht kritt hues och vum Public ze schwätzen, ze liesen. Ech hätt der gären den Owend vill méi e grouse Public gewënscht. Ech hätt och dem Greg Lamy gären e vill méi grouse Public gewënscht, Ech soe Merci. An ech hoffen, dass mer eis erëmgesinn d'nächst Joer am Juli, traditionell den Datum, wou de Servais-Präis iwwerreecht gëtt. Normalerweis hätte mer elo nach e Patt, mee déi Zäite sinn och eriwwer. Mer hunn awer dobaussen nach d'Broschür fir Iech leien vum Servais-Präis vum leschte Joer an der kënnt Iech och androen an d'Gëldent Buch. Dat wär schéin.